ya hone hai uh, ndi tshi khou vha ṱanganedza kana vhika mushumo ya afternoon jam afternoon jam na mudzithi ndo ḓi wana mukalathi ndo themani na muṅwe uh, wa vhaswa hanefhano mara hone hai ndo vha ṱanganedza nga nḓila vhori ndi yavhuḓi nga maanḓa yavhugwaimane yavhugwaimane yavhuḓisa nga maanḓa nga luimbo bva kha uh, madumane ana vino miller mm, vino miller eh, vha tshi ri fire fire mm, vha tshi ri fire fire uh, hone hai ndi khou ṱanganedza vha ri ndi ene nakisani na tshifefe mm. Mm, na tshifhefhe eh, na kisani ndi bva kha marketing team ya love fm a dovha vha vha uri ah, ndi ene brand ambassador zwi tshi ḓa kha sia ḽa teen uh, life coach kana youth uh, life coach life coach ndi tshi khou mu ṱanganedza uh, na kisani ndi khou lumelisa vhathetshelesi vhoṱhe vha lavenda fm honeha nṋe nga madzina a sa zwe walithi a ambisa zwone nṋe ndi pfi nṋe tshifhefhe na kisani u bva hanefhano tshisalo riverside

kha kutshilele kwavhuḓi kune kwa nga kona u fha muswa vhumatshelo havhuḓi kana kha khaedu dzine muswa ane a khou ṱangana nadzo uri ri kone u fhaṱa afurika tshipembe ḽa vhuḓi ḽa matshelo kezo kezo kezo vhathetshelesi vhoṱhe vha ḽa venda fm ḽa venda fm tshone tshisima tsha khasho tshi sa khiyo tshi maanḓafhadza u vhaswa misi yoṱhe ah, ndi naye nakisana ene fhano hone nakisana ndo pfa khamba fhungo ḽa vhuḓi nga maanḓa hafho ḽa uri ah, u dila na vhaswa u dila na vhaswa uri ri fhaṱane sa vhaafrika tshipembe sa vhaswa vha ḽa afrika tshipembe yi uri ri fhaṱe afrika tshipembe ḽa murafho wa ṋamusi na wa matshelo na wamba mphanḓa um murafho wavhuḓi nga maanḓa wavhuḓi nga maanḓa wavhuḓi nga maanḓa um hone kha ḓo ri vhudza hafhanoni uri u khou vhona nga ri ṱhamusi ndo pfhukamba fhungo ḽa khaedu afho nakisani kha ḓo ri vhudza hafhanoni uri khaedu ine a khou vhona nga ri ṱhamusi yo goḓombela nga maanḓa kha vhaswa vha ḽa afrika tshipembe ndi ifhio honeha kana ndi dzifhio kana e honeha ri nga kona u dzi fhenya nga nḓila ḓe kana eh, vha nga kona ita mini vha sori vha kona u dzi fhenya idzo khaedu ndi mbudziso ya vhuḓi nga maanḓa heyo wality um ndi tshi sedza vhunzhi ha vhaswa vha musalauno khaedu ine nda to vhona nga yo goḓombela nga maanḓa kha vhaswa ndi hela ine wa wana muswa a sa ḓiḓivhi muswa a sa ḓiḓivhi ndi amba uḽa muswa ane a ḓivhi vhubvo hawe na hune a khou ya hone kha vhutshilo nṋe hoyo muswa ndi nga to mu eletshedza zwa uri musi muthu a muswa u to ḓi ḓivha a ḓivha uri ene u bvafhi nahone nḓila dzawe dza vhutshilo dzo livha ngafhi a dovha hafhu a tea u wana khonani dzine dza ḓo mu isa kha vhumatshelo avhuḓi ha ngo tea u soko ṋanga khonani iṅwe na iṅwe u tea u ṋanga khonani o thoma a sedza zwori oyu muthu u na vhumatshelo avhuḓi na kana u ḓo nyisa kha nḓila ya khwine na ine ya ḓo bveledza vhumatshelo anga uri hu vhe yavhuḓi na kana i ḓo nyisa kha zwithu zwine a zwi ngo tea muswa hoyo ndi soko vhona unga ndi muswa ane a ḓiḓivha Mm, mafhungo avhuḓi nga maanḓa mani mafhungo ane a vhori a vibrant nga maanḓa a vhuḓisa nga maanḓa khou tou kwama matshilo ashu a khou amba na vho riṋe sa vhaswa mani vha zwi pfha uri yo muthu na ngoho u dila na vhaswa kha zwi tshi ḓa kha sia ḽa uh, teen kana youth life coach life coach um ndi a kholwa na dziṅwe khaedu nyana dzine dza vha uri dzo vhala nyana hone kha ḓo ri vhudza nthihi yo fhedzisela ine ya vhona ungari ṱhamusi yo goḓombela kha vhaswa khaedu hone uri vha nga kona u i fhenya nga nḓila ḓe iṅwe khaedu ine nda vhona uri i khou hulela nga maanḓa kha vhunzhi ha vhaswa vha musalauno vha afurika tshipembe ndi heyi ya musi muswa o no fhedza u ṱhaphudza pfunzo dzawe fhedzi a si khou kona u wana mushumo wa tou dzhenela tshikolo u ḓo pfha muswa a tshi ri nṋe a thi shumi mushumo muṅwe na muṅwe ndo dzhena tshikolo wa wo wana muswa o dzula hayani hawe hu si na zwine a khou ita madzuloni a uri a sathu wana mushumo wa tou dzhenela tshikolo a vhe a khou a khou shuma zwezwo zwine a ḓo vha a khou kona u shuma zwone zwine zwa ḓo mu fha zwiṱukuṱuku zwine a ḓo vha a khou wana khonoyo mushumo ya ndi zwone nga maanḓa hezwo ndi zwone nga maanḓa saizwi ri khou ḓivhona uri matshudeni ane vhori o gudela eh, ndi amba uri dzedzi ndi amba uri mabuḓo mahulwane aneyai u wana uri vha tshi vha nyadza nga maanḓa mishumo i miṱuku vhanzhi u nga ri ṱhamusi na zwino i Ah, ndi zwithu nga maanḓa mani vha khou ḓitsela tshirunzi uri vha kone u dzhena ne mishumo ine a vha uri ah, a vho ngo i gudela mara tshiṅwe tshifhinga i ah, kha musi anga tendelana nṋe kha ḽi fhungo ḽa uri ah, tshiṅwe tshifhinga uri u thome bindu i kana u thome zwiṅwe zwithu kana tshiimiswa kana khamphani zwi ḓo nyaga uri u thome u nyage nyana start up kana tsha masheleni u ya ndamba uri zwi ḓo nyaga uri zwi ḓo dimanda uri u thome u nyage no mushumo une wa vha uri a u yelana zwo gudela zwone just uri u wana masheleni a u kona uri u kone u ḓitela mushumo sa izwi nakisani hafha kha ḽa afrika tshipembe ye ri nga vha ra vuwa ri wana mishumo ine vhori inafu muvhuso u nga si kone hezwo zwithu uri ri kone u wana mishumo inafu uh, for everyone hafha afrika tshipembe sa izwi ri uh, ri vha dzimilioni na dzimilioni hafhano kana dzi thousand na dzi thousand dzine dza vhori muvhuso yi wa balelwa nga maanḓa uri uh, u kone u ḓiwana u tshi khou sika mishumo ine vhori inafu kha vhaswa vha ḽa afrika tshipembe so mara uh, up to so far kha zwe nda amba hafhanoni zwa uri eh vhaswa vha tea uri vha shume iṅwe mishumo ine vha uri a yelana zwe vha amba zwone ah, na zwe vha gudela zwone ah, iḽo fhungo u khou tendelana naḽo ndi zwone zwine no khou amba zwone nahone ndi nga kona u khwaṱhisedza uri ndi ngani ndi khou ri ndi zwone zwine na khou amba zwone vhunzhi ha vhoramabindu vhane vha vha hone fhano afrika tshipembe ndi vhoramabindu vhane vho tou thoma fhasi vhane vho thoma vha shuma zwithu zwine a vho ngo zwi dzhenela tshikolo fhedziha vha khou nyanga u wana tshelede ya u thoma bindu ḽavho zwino ndi khou amba hafhanoni kusini kune nda dzula hone hu ḓivha na mufumakadzi ane o tou thoma fhasi uri hoyo mufumakadzi o sumbedza fhungo ḽa uri o thoma fhasi a tshi shuma u rengisa cool time o laṱa u ḓihudzawe ngauri O vha a tshi ḓivha zwa uri ene u khou nyaga mini kha vhutshilo. Fhedziha zwino ndi khou amba, bindu ḽawe ḽo aluwa nga maanḓa nga u tou thoma fhasi kha zwithu zwine ha ngo tou zwi dzhenela tshikolo, zwine zwa amba uri zwi a konadzea uri muthu a kone u wana mushumo nga murahu ha musi o thoma a shuma muṅwe mushumo ane ha ngo tou dzhenela tshikolo. ya sa zwe nda amba murahu phanḓa ndo ḓi sumbedzisa mafhungo a uri um kana hu to ita mini kana hu to ita mini kana muvhuso kana muvhuso u to zama nga nḓila ḓe uri u sike mishumo ya ina for vhaswa vhoṱhe fhaḽa afrika tshipembe Ah, zwi ḓo konḓa nga maanḓa zwi ḓo konḓa nga maanḓa uri u kone u sika mishumo yoṱhe ya vhaswa vhoṱhe vha nga swika tshipembe sa izwi ro ḓala nga maanḓa ri vhanzhi nga maanḓa ri vha dzi thousand na dzi thousand dzine dza vha uri muvhuso wa balelwa nga maanḓa uri vhaswa vha kone u ita nthuni u kone u vha sikela mishumo vhoṱhe nga ḽa vha ḽa afrika tshipembe ngauri tshiṅwe tshifhinga ro gudela zwithu eh, hafha magudedzini mara naho zwo ralo muvhuso u ḓo balelwa uri i kone u sika mishumo ine vha uri um muthu muṅwe na muṅwe gudelaho na a songo gudelaho i a kona u ḓiwana ku um eh, u tholiwa mara i kha ḓo a nga ṱuṱuwedza hani vhaswa vha ḽa afrika tshipembe sa nḓila ya u vha eh, ṱuṱuwedza uri vha swele u ḓisikela mishumo sa izwi um zwa sa ralo a vha nga ḓo kona u wana mishumo ngauri ri vhanzhi nga maanḓa vhaafrika tshipembe ndi khou livhuwa mbudziso yavhuḓi nga maanḓa wality nṋe ndi nga ṱuṱuwedza vhaswa vha musalauno vhane a vha khou wana mushumo ndi nga vha vhudza uri vha songo nyama vha nga dzi thomela mabindu zwi sa khathali uri ndi bindu ḽiṱuku kana ndi bindu ḽihulwane ngauri zwithu zwi ḓi thoma fhasi na musi arali ḽi bindu ḽiṱuku ḽi ḓo ḓi hula maḓuvha a tshi khou ḓiya vha ḓi fhedza vho no vha na zwavho vho no vha na mabindu mahulwane kezo kezo kezo kezo vhathetshelesi vhoṱhe vha lavende fimbo ḓipfela nga dza vhundevhe um vha ṱuṱuwedza maipfi a vhuṱali maipfi ane a vha uri a fhaṱa ya a khuthadza mani heyo hone ya nakisani kha ḓo ri eh, kha ḓo rumelisa vhararu fhaḽa yani ya a sa ṱuṱuwa Uh, okay wality um, ndi nga tou thoma nga u lumelisa mukegulu vhane vha vha mme anga vho humbula ni nṋe tshifhefe khathihi na khonani dzanga dzine dza vha uh, ah, ne lushi nṱanganedzeni nicole mulaudzi u na riṋe nekhwe vha rubi muelelwa khathihi na ene ndwambi vhuhwavho ah kezo kezo vhathu vho ḓipfela nga dzavho ndebe Ah, shout out to vhane vhathu vhoṱhe vho ambiwa hanefho nga nakisani ni mukegulu na vhangana vhoṱhe vhana vhori vha nakisani hone hai Ah, ri tshi khou ri vhe na ḓuvha ḽavhuḓi athere ri khou livha nga maanḓa tshifhinga ndi khou livhuwa nga maanḓa awaliti ni vhe na ḓuvha ḽa vhuḓi na hanefho khathihi na vhathetshelesi vha lavenda fm ni tshi ri ri ḓo ḓi dovha hafhu ra ṱangana tshifhinga tshiḓaho u bva kha nṋe khomba ya nṋe tshifhefhe ndi vha funa zwone a Mm, ke a zoa hezwo zwa lavene fm lavene fm yo ni traffic and youth station purposely made for the poor mate ra naye ya nakisani ri khori ya ḓuvha ḽa vhuḓi kha yani ngeyo eh na vhone mthetshelesa ngeyo be afternoon jam afternoon jam kha lavene fm ah ndi ḓo vhonesa nga ḓinga ḽino tsibula nga maanḓa bva kha ya kha king monada ana maduvhane ya na shasha mm vha tshire lirato fela ya ndi tshi khori ḓuvha ḽa vhuḓi a thiri kha ri ṱangana tshifhinga tshiḓaho same time same place kha lavenda fm